au bina mazaza kusherekea seleke namuhla womazazeni okay what is the ndlala leyiwani Eh, ale artist a ndlala van'wana ve le ndlaleni van'wani nge va rhami va ku "Ai, a swi a pasi swi pasi Ah, va nge vuli se.
futhi van'wana va teka four kaya le ka minga

na vile ku ni vileliseni ma ni yi sungula kahle kumbe lava nga hetisi ni yi sunguleli xikarhi loko mi ne? sungula lani Eh. a yi a yi twisiseki Ne. ku endleka yi sunguleni masungulweni Okay. ene phati lami nga yi tlanga layo yi endlaka ku swi ni vava ne that's why ni yi sungule laha that's why ni yi sungule Sungulani ka laha part eka- okay sunguleni.
Yo, yeah, babe. Ah, eh, yo yo yi blind Ndiyo, ya ndiyo. be blind
ku yi ridropa loko yi endlisa ku yini
the streaming platforms leti ta tin'wana okay yo u right mhaka a ni a hi ri ku hi lavi hi nga yi kuma e a hi le ku hi laveni
mi ta yi hlamusela

Man King. Okay.
So la go hi swo leswi nga hi swo leswi nga hi nga predicta swona. Okay. So ngoma leyi loko ya mahlweni ne ya laya yi fika ku valala ku timhaka to a hi pfulanga tivheve a kerekeni before hi fika kwalano vanhu vo tala va ku tiva hi miss lay okay vito ra wena ra le ka id book i mani inhlalala inhlalala zelda mm. maluleke ni n'wamwanati n'wamwanati lava va swi swin'wana swa tihuku swi swi ku ndla swin'wanyana o oh, oh, okay hayi swa twa no inhlalala zelda so eh, miss lay miss lay ri suka kwala ka rin'wana ra mavito kumbexani ko va stage name xi sukela ku hi stage name lexiwani
okay kahle kahle a ni ku eh, mi lala suka ka nhlalala oh, okay. vitaniwa ku lala mm.
so a ni swi tivi ku humelele yini i was still in grade seven mm. ni ku lalei a ni swi tivi ku what happened mm. but i found myself calling myself lalei loko ha sungula hi kha hi repa repa hi mm. hi madeske a kiri

okay oh. yeah.
se swi suka kwalaha vhele vhele suka kwalaya oh ku na ngoma yin'wanyana mani beside le le kerekeni ta vuya ka le le kerekeni loko u va laha timhaka to um a va ri le kwini a a xikolweni a ndla leswo rheparhepa ku na ngoma leyi u nga yi releasa i mani loyi u nga yi releasa na yena nga ri i nga ri mapiano nyana so mr mr carter something like that kona oh yeah mr carter very yini

kusweleke sweleke
namuntlha huma zazeni
ngoma ko hi leyi Yeah.
a ni swi tiku Ayona. hi yona ku na phati yin'wana laha u endla ku nga ri i xo- a wu- a wu- a wu nga inspire- inspiriwa hi xo majosi Which one is this one? ku na phati la ndzeni la ka ngoma leyi

mm. mm. le ku yi laveningomelo tshama u yingisela phe munhu wa endla ngoma nga a nga yingiseli yi ve yi chayisiwa
ne ne
serious a ku ngoma we sungula

ne Yeah.
hi mani a mi feature hi mani
Kambe mani, A ku nga- Taro T. Hi le ka YouTube, Oh, I- Taro I T. think- I- I think ngoma ni yi vone mara a ni nga languti feature i guess ne Ku na- ku na ritshuri, ku na, mm, ah, ka njhe va ri, ha famba hi ya kwe- Yeah. a nga ri

Em, navela na remix ya kona na kerekeni eh kerekeni ne. ne a kereke ni buwini Kereke. Wini. yi ndliwe hi mani na na na Wini, Man satisfied King. hi man king Man King.
a ku nga ri na vicat Uh-uh. ene ku na hold me down A wu nga ri na hold me down. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ngo. khale mi ri busy ne khale mi ri busy ne okay so leyi leyi eh swa swa music ku ri u sungule xikolweni ne? mm. kwe primary kha mchama desk eh, a wu swi tiva nkarhi lowa ku wena u nga tikuma u ri u ri vo satisfied mina voice leyi ntsongo i twa voice ya mina bara two so ka grade seven ah a ni nga swi tivi ne but ka grade eight like i, I knew it mm. loko ni dropa mm, a spas rin'wani yeyi ni vuma blind kahle kahle I'm sure a swi pasi yo mi hleketa ku nga ri ne ni- ni ni sounda ku yelana majozi very a swi eh, a swi pasi Pass. pasi mi nga yi kuma ka mm, ka Look- look at YouTube. ka youtube a swi pasi oh so kahle So- kahle mina tinsimu to to tala hlaya eh ti nga But- dropiwa

Which one is this one? Enda kwa gofana vi.
Oi, oi, oi, oi.
Eh, because mara mi- Ve Miss Lay, another trouble, another what, what. What's the way says? Ai loyi ai mina. I went.
Oh, anna ta ku khale u kha hasi like. eh, na mani la ku hlamala.
Im

hi loko papa va twa ku na yimbelela va ku wo wo kwalano a wuyi a wuyi ku yimbeleleni eh. mi ta ri loko mi ringise mi ta ri twa ncixingqondo mm. loko ni fika laha ku rhepa mm. koni ngo mi tshika swa music ni chisa dyondzo xi a swi pasi

phela hi nga ha mi tivi Eh, that's why yina yina yina yina blonde na blonde Mm. ku na van'wana la durban na vo va blonde mihleketi vone Vona.
loyi a producer ku lama lawani i i lakho i lakho na dj q a va ku a va ti vitana dream league djs sweswiwani they split up mara i'm still in contact with lakho hi vo lava nga introducer among the people hi vo lava nga ni introduce ka studio ne ya ku na masedo yo u sungula sungulo a ni introduce to the rap game mm. a ni tsalela ni vuma blind mm. and then ku hayi na mina na ku ringeta hi nexe ne mm.
twananga ngopfu ku tanya sound ndzi famba ngopfu ku va va lava ni fana ndlopfu music se ma dna a hi ku penga nda se ve va la ku ni cinca nghodo

ah no eh, eh, eh, eh, eh, ngwenya leswi ne swi deserve leswi swa swi deserve ngopfakiya ma swi tiyisa nyana no i kha- i khale ma ni ku tekele hansi you are very, you are very gifted shem Thank you. hayi ku a ni ku tekele hansi in a sense ya ku a ni nga ku voni as yeah.
top ko va ku a ni tekeli hansi lerero wa ku sungula ka music and i khale u ri ka music se andanda na domo ya xichangana
navuma hi mani ni nga tshama tlanga domo ya xichangana a swi pasi a swi pasi
exilogeni xa hina xa nyuwana a swi pasi eh.
leswi swi ndlaku kwalani a swi pasi
leswi swi ndlaku kwalani a swi le ku paseni Eh, eh, khosa mi mi ni lava ku vutisa swin'wana mani a swi valelekangi hi zulu izulu
ngoma leyiwani mi te ku na phati yin'wana va nge te eh, va nga mi byelaka hi ku swa music wo chase and dyondzo so mi fike mi decide hinkwalaho ku music kumbe dyondzo swi swi endlisa ku yini kwala so after ni drop risimu lerwani mm. eh ni vi kona like i i was known mm. but i was very young and then a mi ni swi vona a ni vhele loko vatswari va vulavula hi fanele yingisa mm, because they know better they know best mm. ni decide ku swi valekini swi valekini mm,

ne chase dondo okay speaking of dondo mari aka dondo mari exikolweni ya mari exikolweni and swa music a swi mi disturb ne mm, no a swi ni disturb at first last year mm. a ni hleketa na ku swi ta ni disturb mara ni kume ku i'm able to like yeah ni divider yeah attention nkarhi wa music ni endla nkarhi wa xikolo mm. yeah okay swa mi swo tala ni dyondza online so so mina to ku loko mi swi endla njhani let's say va ku matsala eh maybe hi wa wumune mm. and mina gig hi wa wunharhu mi endla njhani session yo fana leyo because ku fa ku hlayiwa tibuku ku fa ku tsariwa ku tsariwa mm. so uh, ka situation yaleyo swi la munhu a kha tirhisa mihleketo mm. like angisho mi ta va ni kha ni swi tiva ku have a gig hi siku ra so mundzuku na tsala sometimes if needed i have to like say oh okay i'm sorry ni nge swi koti ku fika Mm. ka yo Oh, gig ka gig, because yeah. na tsala Mm. like i said Mm. chasing school Yeah. yeah the music now runs but sometimes funny chase school and then if i accept the gig it's big and so like, okay this is gonna take me somewhere Mm. nifane nihlaya prior like really really really really really study Mm. and naloko nakuperforme endla in and out ngena and then go back ne yeah Okay. I heard is the ndlala leyiwani e eh, ale a artist ta ndlala van'wana ve le ndlaleni van'wana mi nge va rhami va ku a swi pasi a swi pasi ah, futhi van'wana va teka four va kha va swi ta ku hi eight wa performa na hi eight u fanele na kumeka ri hi leswi ni nga tshama ni ni bye ni vutisa misa un'wana mara ni bye laha a na swi tiva ku ri gap ra ku ri mani mhm. ni ku u na gigi ka malamuleyo u na gigi soweto same night mm. how do you manage such things because u nge ni byeli ku performa hi eight evunghemovheni hi wena luya frr u tsutsuma ya enaneni ya performa ma twelve the journey yi ku va u karhele phela ku tshama movheni swa tiawara karhalisa to tale ku ya le ku ya performa Eh, va yisa lava swi endlisa ku yini a ni swi tivi Mm, a a ni swi swi tivi ku va swi ndlisa ku yini so loko ma havalala timhaka ta dyondzo ne ku ma swi kota ku balansa dyondzo na entertainment which is music yeah

I'd rather not disclose. Okay. But as Fambelana music. As Fambelana as music. I, it's not media related. Ne. Yeah. Mm, I psychologist. Mm, yeah, yeah. Mm.
Vanhu vahlamulela masona ku masitwa kena sa yi psychological. Psychological.
Ihleketwini.
Eh, swi valekini Zulu. Swi valekini Zulu. Swi valekini Zulu. Hi vulavula ngopfu ne mara ku na vanhu va nga swi tivi ku va suka kwihi. A va jona va suka kwihi. Mina tiva ku i Miss Lay. Ne? Eh, ni va tivela kwala ka social platforms. Ne?

embe wa kha wa ku defenda a fananga Eh.
tamali a fananga Eh, tamali vanhu lava taku mbawula hi kumbe mi dropa ti-comment a ta kota ku swi va munhu la nga tshama la ku mbawula ku njhani a nga- u tshama mbawula mara a nga swi tivi ku mbawula ku N'wi byele ni hala njhani ka drop the vona. comments mi n'wi bye hala ka vona ku ka mbawu a mbawula ku njhani u ta swi voka ti-comments hi ku vanhu ve rhini le mbawula Defender. no minga u maka minga mina u maka josefa
Xi- mi noma green palm exactly ah, hey, va hlangani ni vanhu va ka hala ka malamulelo mara mara ni nga swi tivi na u huma ka minga ka minga a zone three
eh hey mazo a minga zone three Mhm. so we ni ku byele mbawula ne u ta vuya u hlamula a mbawula hala ka hina ne vanhu lava loyaku ya leyi tshiki xapu vanhu lava loyaku ne loko hi va hlongola a hi va yisa mbawula mm. mm. a ku na vanhu vo rhurha rhurha mi nga swi tivi swivongo swa hala swi sene swi hlangahlanganile a va nga yi ka nkomosi
mbawula
na hala van'wulu va va hlonga lava yisa mbawula ne
serious a va yisa mbawula namuntlha loko munhu a beda ku ri namuntlha loko tiwenga swo tala ngopfu

mhm. va ngo i john ya e Hey, mata mata vito ra J John a tshama ndzi kuma kahle. Hlangile xikulukumba.
Eh, be the big babe. Eh, eh, I I lahlekile.
Ede n'wana ede n'wana dikulu.
N'wana dikulu.
Eh. So muhumesi muhumesi ngoma na na J John ne. Yeah. Na kuzama ku va fona ntwa lokuru ku.

phindani futhi kwala mike va ta mi twa mi twa kahle i mislay
oh, masita a ni ta kona ni nga ri too ah.
loko se va vulile hayi mpfukile mele hayi mpfukile ni va pfuxela n'wini hi kona mani eh hayi a ni ku ni la ku mi surprise ni mi kombeta ku na mani laniwani mina misley eh wanga mi le ku tsutsumeni mo le ku jogeni eh wanga mo le ku jogeni vo mi tsutsumisa hoy mi le lwandle yi le lwandle hi ri vona vona ku na social media ah yo relaxisa oh mi lo relaxisa
hayi yakayaka ntsena hayi yakayaka ntsena mhaka leyiwani ma humesa ni eh a hi valeleni album ya n'we miss leyi va ha ri kokwala eh mi humesa rini n'wina eh mina na humesa friday ya leyiwa friday leyi humesa video ya fall ne music video leyi nga yi leyi ka sesisinyana so Ni xute na na Khanyisa ni ta drop-a hi Friday that will be my first single then album I think yi ta humelela kahle hi December. Hi December. Why mi hi mi hi twisa torha hi December hayi Khale, yi le kule ngopfu khale. December. Ku kahle loko swekiweni.
A ni That's too la quick. xikarhi ni ta va ni kha ni mi pfeta-pfeta nyana swimbirhi swinharhu. Oh, ah swi kahle loko mi pfa mi kha mi ku eh mi ku eh nyana.

ma swi twisisa nyana swa durha ma va va va va be na wiki yo durha ya blond yi fambelana na xi- xi na nghohe ya vona ma va vona musi va fana na gosti ghost veri vona a va swi tikumba la ku humelela yini okay so hi huma la ka tibenin na tisavana na ti-astropes so
hi ku se hi swi tivi ku mnwa yini hi swi tivi ku mnwa yini
eh mara laha ku nwu yona va nga ta ku ve mnwa yona Yeah. Ah, yona Yeah.
ku na phati yin'wana laha yi nga boya jejon ne

ya tofatofa na ngoti ah yo boti na ngoma leyi ne a va yiminyana ku na phati leyi na yone ku yi fike yi yimanyana so yi fike yi yimanyana ivi ku yi hu Thank you.

maybe one ku va piano mm. or two ne? ku va piano nyana mm. yeah mm. just ku vanhu va swi twa ku a hi xigaza ntsena mm. i'm versatile i'm mm. a versatile artist okay. i rap as well mara i swa rap i'm just always being like compared oh

Eka celebration ya Women's Month mi nga rhandza ku va ri yini hi Xitsonga na? Mi nga rhandza ku mi nga rhandza ku vula yini ka n'hweti leyi ya Women's Month eka vaxisati hi leswi a ni la ku vula swona hmm, eka vaxisati hmm. okay kunje this is my second interview this month serious Serious?
yeah okay yeah this is my second interview ene ni shoka va mu vutisanga question Vani leyiwani vutisini mi mbu hlamula mu kwihi okay so
loko hi loko ni landzelele question loyiwani Mm. so lexi ni nga xi vulaka ka vaxisati i ku we can reach our full potential is strong Mm. vavasati va strong and Ku na timhaka letiya to ya tshama swin'wana ku na leswi swo swin'wana like as a girl as a woman mm. you can't do certain stuff mm. honey you can ne?
you can no sungula ku twa ku munhu wa ka mhinga ku honey you can na mina na hari ah.
a ni sho loko swi mamba wala ni ta pfumela eh. a mhinga ah, ne okay ya mahlweni be resilient mm. mm-hmm. be powerful ne embrace our womanhood

And value ourselves, guys. Please. Yeah. Let's value ourselves.
That's the main thing. Mm. Value yourself. Know yeah. your worth. Okay. Eh, yeah. so, so mina loko a ha ri kwalaho mina ni la ku tiva ku eh, mi va byela yini vavasatikuloni lava nga le ka industry leya music le because if you can check na mm.
balabela ku teni vavasati eh, hala ka hala ka xigaza hala ah, mm. lekun'wana hi toloveleni ku va kona hala ka xigaza hala vele ku teni ni nga hlaya bazi

Yeah.
va vutise the same questions I'm a telling swi vula ku you. we are aligned now I'm swi valulekini hi telling you, zulu Shem, swi valulekini. Ah, vavasati ka industry leyiwani especially hala ka xigaza um eish, ni nga ku yini mara like avoid leswi swo pfumela swin'wana na swin'wana ne yeah swo pfumela swin'wana swi ku, oh okay do this for me to get this Mm. child

swa ku un- un'wani maybe a swi tiva ku na miss lay ne ivi a lava swo karhi matisanyana I did. a lava ku maybe xinghomani xo karhi mara a- a- a- a lava na ti-benefits to karhi Eh. Tokar.
Okay. I did. And it traumatized me because I should like fika ka point la yo, oh, I will do this he force.

Obvious ni tshama na vanhu vo ni rhandza va kume slay ngopfungopfu kaya 2022 loko ni dropa kerekeni mm. a ni tshama ni kha ni yimbelela ni ku hayi ni ta ni ya record va ku famba mm. n'wananga ni ta ni ya mm. record ya so ish it was traumatic ne munhu waloye that producer still has my music a ni a ni tirha na ep oh. ep ya afro a ku ri afro a ku ri afro beat na mapiano kwalaya but i was like yazini keep your stuff ne mm. keep your stuff a na ha swi lavi i'm not gonna set my foot in your studio again ne and a nga teki voice phela na nga teki na marito mm. ni ta tsala ni ta tsala swin'wana eh, eh. ni ta tsala swin'wana keep your your your your music Mm. Keep your music. It was either hey, that we are like, yeah.
Like either I give him money

a hi tlelangi a hi kerekeni pfulana na tivhef a kerekeni ni mbali tivhensi a ku- a ku jika tivhesi a ku pfulwa na tivheve kasi kereke leyi yiye yiye leyiwani na okay xa hi ku hola ku ku yi teka ku va kereke ya njhani it's either it really is a church service ne Mm, mara from the church service mm. hi ya hi ya kun'wani we are going to groove nako e kereke like for other people there, there, there's a service going on sangoma liya kahle kahle i ya un'wana na un'wana ya un'wana na un'wana ni mi pfumelaku mina ni ta swi teka swi ri swa yesu n'wina nga mi hedeni
mi ni mi hedeni a ah, byo bya kahle kombisa a ah, swi ri chawuke na mfundisi eh.
okay
muhedeni i trendist ne mo tiva yini n'wi hi jojo a mi ngo mi trendist a ni mi tiva kha va ku va trendini eh mhani kumbe xa mi tivi swin'wana hi jojo a va ta va ta tiva yini va ta mi tiva mina vanhu va le mbawula mi ni voro mi ni voro sungula swa mm. okay a ah, ni tivela ku mina okay swa twala eh so kerekeni kereke ya munhu un'wana na un'wana ngoma leyi makelo munhu un'wana na un'wana okay i question la hi ri na yo ku kereke leyi kahle kahle ngopfu lona tivheve kumbe lona tivhense hayi

Ah, of course, of course. okay no mi hlamulini ya ya kereke se hi tshunxekile. se hi tshunxekile hina vafundhisi a hi le ku hlamaleni ku hi nge swi koti na swa tibiyabela hi vafundhisi ma swi twisisa njhani Kamba le nkosi alibongo.
Eh, hayi ma swi twisisa njhani swi valekini hi zulu no episode leyi ta tisa ka n'wina hi easy b easy b enterprise loko va lava kumeka instagram information ya vona leyi nga laha hansi namuntlha a ni famba na george wa ka chauke a kani

ve rhele kwini masayiti mahala un'wana le durban ku vulaka misa un'wana un'wana u le durban un'wana u le katu so um eh, vakulukumba lava a va nga ri kona a sikwini ra namuntlha mara namuntlha a ni famba na jojo hi vo lava nga tshama leyi hi ta pfala um episode leyi hi kulukumba un'wana na yena a nga kona a nga le ku tini um ni xoko mi tirha swin'we hala kaya va n'wi twamisa loyi he le ku nyanganyeriweni twa ku nandzika
hi loko se kha hi pfala n'wana mhani Danko.
hi kha hi famba a hi khomi miss leyi

hi hi va hi va tsutsuma Eh, loko vanhu va mi lavela ku mi followa and everything your socials mm. oh kumeka kwihi na kwihi na kwihi okay na na kumeka ka instagram Okay. na kumeka ka facebook na le ka twitter e mani miss lay at m i s l a y official miss lay official Official, hinkwako instagram miss lay official facebook miss lay official yeah okay na loko va lava ku mi buka lomu gigagani vo 17 vo 18 vo 19anemtamirika wa minchi ya mthimbani 81 se loko va lava ku mi buka va mi kuma kwihi um va loko mi le ka facebook ya mina mm. or instagram ya mina ku na ti-details laya oh. ku na ti-details oh, ko va ku ya all right loko mi lava miss lay eh. text a call ni kona Lou. va hleka Mih- mihlekei Vera, a swi pasi. A swi pasi.
Ena- ena ndzi vutisa a ni swi tivi ku phela. A swi- a swi valelekangi, ne?
Fe, fe, leswi valelekini fe, a swi leswi- valelekangi hi zulu Eh, swi va- swi valelekini cause swi valelekile before hi pfala ne Mm. eh, loko ni ku- loko ni ku ni ta va hi ta va hi ri na miss leyi Mm. ku na un'wana wete ni vutisa question leyiwani Mm. ni mi nge ntwi ni vula swin'wana ne
Be re mina munhu na. na mi va ndzi va ni vutiso ku Why, va why, why, why, why, why, why mitsina ta volume? la ku twa eh, a sara leni la ku yi twe ka loudspeaker mo ni pfana ni pfaka na ti-headphone leti. Mi mi ta languta ghost ku mi vona ku kahle kahle i Okay. ntiyiso kumbe njhani na.